tell them something. Yes. Yeah. My name is Marco, live Yeah. in Sweden. Yeah. And if you are bored and want to have really good fun, you should subscribe to Alochi Panoran YouTube, YouTube channel. Yes, Sure. please do that now.
okoyot bwana an an pinyni mini seche moko ruoth nowacho ni neno ndalo biro mabiro kelo gik moko e piny ma nyocha okel dede sani dede olal sani korona koro donjo we cannot allow this and eh, we why take my life Why am I waiting suicide me? I Odongo. Olungo. Eh? Olungo bi odongo onge bi ne. Kena ni gino kanyo nitie gimoro e koso onge. Jama moro aneno, jama moro e wan go ka iluongo ni jendeke. Jendeke nyaka iwuo ka nodhi timo ang'o? Apata pa ni e rach.

Eka baba koro hera. Wuoyo. Machiri kaka koro baba oseteko hera. Amena an weri kora bwana. Nyise wach ma kaka ne wuon ok dware. An mine nane. Omera luwa. Wach mar kora nwa cha ngobi. Baba baba be kon. Ma ngomi chiwo. Bwana kale gafuru to kone lungo ma ngamo mwenye ngona. Ma kaka

Iwinjo wuod meno. Ajen, jende ke. Pinyo bel matek kwa kudo gino kode kel kan. Mai ng'e nyama kigo. Wera ne uti mi wero ja. Uninyonyese.
Uninyonyese. Dogi barwe.
Lota wera ne gino.

Kaka sushi chalo ni. Ni wenye upe.
Kwa hili kima nyalo bedo nye upe kuomi en mana laki. Giki atumari. Omara atumari. Yeah.
Omera piny tek oko ka. Koro eno kaka koro tich omar kuome. An koro gima lit na sani. Kaka koro jothum jothum sani winjo gi joba nikech sani sani ng'e niya sani koponi jok koponi ijathum ok ionge kamoro amora migoche mano wan piny jokibod onindo we jokibod managers ne osekawo bala deposit yes ang'o mokelo mano
Lei ni onge piny ni. Apenyi. Onyuli nyoro yawo.
Bane, wa penje de. Baba pachi nindo koso chiewo.
Onindo. Samoro wawuoyo gi ng'ama gini. Onge ka. In siti muchari. Onindo to chiewo. Kori winjo. Yes. Baba, yona ne riyo libiro yudo maber. Libiro yudo wa.
Kori winjo.
Mm. Manager. Libiro yudo ineno kaka ichalo ni ibiro yudo wa. Don't worry, you are aerial. Managers gi wuon bank Eh, gin ng'e ne gisekawo matin deposit yeah.
to pok gitiyo
Mane koro kama le. Nonego bed ubocho tarik prariyo gachiel. Eh, Nise kao deposit. ma tarigno Then, nus mar eh, pesa Eh.
Then ginene. Kans ginene. korona Ah. Eh, Korona to nitie, lakini joma olando gin ng'a? Joma olando sti.
Eh, ni koro kethi.
Yo government. Government, ne.
Government wacho ni no going out. Koro wawa awa lokra koro gini ne. In government. Koro lande ne lande ne jopiny nyaka Facebook ni next week Eh, Opija Keli kata Enda dhi gocho e Gesa. Gine tarik ma kama then koro an government adhi lando kanyo. Basto Thurwa next week Monday. Opija Emma Opija Emma. Opija Emma.
Eh. Emma Inda Musa Jakajala Frida Kadongo Elisa Mitoto wa shule

Wawe maneja gi wuod bach.
Wawe maneja gi wuod bach. Koro ja ja pian. Ah, ja pian no sem. Ja pian ichulo maber moya ng'ata ng'ata bwana bach. Ja ongengo.
Na, ja ongengo.
Bwana ja ongengo ywa. Koro iroke ja ongengo ni. Mm. Koro kanyo mede mshahara mama tendo wuke 200 donje 250. Lingane.

Tosamuno nye besina odoya odoya doja molewa lewa besina ne e. Onino ni chien.
Kapinyo. Korona donjo.
Korona donjo. Iloro koro onge kama itiye. Ipande sane jong'eng'o ywak machalo nadi jong'eng'o. Jajawa, jaoyeke. Jajawa to koro kwanya wuoye. Kidi watim gi. Yaani inya nitie gik moko minyalo wacho. Ma kata jala jawan, nyalo liwi ma koyo.
Onyago iki bune. Owuote niya. Ipani de in e situation mar jajawa, sani di winjo ang'o? Jajawa. Nikech jajawa to wang'ega pesa mimiye, en adi? 150.

minyalo poka ni jaongego nyalo manyi kama intie jaoyeke nyalo negi no gima ng'eyo jaoyeke to kuma- ko- mudo munyako ye gin gin kuma ipani ne ipani ng'o michulo jaoyeke pesa matin jaoyeke kata jaongego dukra gi leo to thum dhia ndambe gima ng'eyo kuma ng'e jaoyeke jaongego nyanwang'e tich to ok chulgi Mm. en anaya kanisa mar roho

Watiek zoni ngine ngine kimowacho ni top ber inyalo negwa lo ile weche paro na gima nagombo serikal mondo wachwa ni ooyo koponi thum ok nyal go e ba kata kar public to adhi do to do wuo gi jokamera wawuoth koro wawuoyo gi wawuoyo maling kanyo